Wagi, the Transworld Radio Monte Carlo i kun isiwlen s taqbaylit deg onde moyenne 205 mètres.

Wid itebɛen Ṛebbi s wul, wid ijerben tazmert n Cciṭan, ssnen amcum-agi mačči d tamacahut kan, Cciṭan iǧhed, akken ittwekteb am izem iṛeɛɛden, ittqellib anwa ara yečč. Ṛebbi iqqar-aɣ-d, Ɛaṣut-tt s laman iṣeḥḥan. Cciṭan ila zik d lmelk n Ṛebbi, lmeɛna inufeq ɣef Ṛebbi, ittweḍegger deg igenni. Deg wass-nni, yuɣal d aɛdaw n Ṛebbi d wid irkul i t-itebɛen. Cciṭan ur icewwel ara wid itebɛen ddunit, la akked wid ittusemman d arraw n Ṛebbi s uqummuc kan. Ittnaɣ ala s wid itebɛen Ṛebbi s wul iṣfan, iṣeḥḥan. Wid yebɣan ad t-dewɛen s lekmal. Cciṭan ibɣa ad issexṣer lfakya n leɛli ay ttarun wid yettwazedɣen s Ṛṛuḥ n Ṛebbi, Lameɛna lḥemdullah, lmumen tidet yezmer ad yini s taḥqiq, win ilan deg-i, yeɛni Rebbi, meqqer ɣef win ilan deg ddunit, yeɛni Cciṭan. Ɛadaw numéro waḥed n Cciṭan seddaw n Rebbi d Sidna Ɛisa, lxaṭer Rebbi iceggeɛ-it ɣer ddunit ad yessenger lecɣel n Cciṭan. Lameɛna ula d Sidna Ɛisa yettwejreb lxaṭer yufa iman-is deg ddula n Cciṭan. Inǧil i sfehmeɣ ɣef ayagi i d-yusa Lmasiḥ ɣer ddunit ad yessenger lecɣel n Cciṭan. Ccehr-agi iɛeddan nesla amek yebɣa Cciṭan ad yeɣleb lmumnin s tiḥila-ines. Iḍ-agi ad nsel seg wawal Ṛebbi amek Sidna Ɛisa yeɣleb Cciṭan s tazmert n Ṛṛuḥ Ṛebbi, tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus. Sidna Ɛisa
iččur D Rruḥ Lqudus, yuɣal-d seg wasif n Lurdun, iwwi-t Rruḥ ɣer lxali anida yettwajerreb s yiblis lmudda rebɛin n wussan, ur ičči ara maḍi. Deg wussan-nni mi ɛeddan, illuẓ, Iblis yenna-yas, Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, amer i wedɣaɣ-agi ad yuɣal d taxbizt. Sidna Ɛisa iǧaweb-it, Yettwakteb, Ur ittqewwit ara bunadem s lxubz kan. Iblis iwwi-t d asawen, yemla-yas irkel ddewlat n ddunit deg yiwet n tsuyaḥt. Yenna-yas, Ad ak-fkeɣ lḥekma ɣef ddewlat-agi irkul d lɛaḍima nsent imi i d-ttunefk ad tt-fkeɣ i win i yebɣi ma tt-s teǧdeḍ zdat-i ad tiliḍ ad tili i inek irkul Sidna Ɛisa iǧaweb-it yettwakteb ad tt-teǧdeḍ s Sidi Rebbi inek ad t-tɛabdeḍ netta weḥd-s. Iwwi-t diɣen ɣer Bit Lmuqeddes, isbedd-it ɣef ṣṣur lǧameɛ, yenna-yas, Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, sterriḥ iman-ik sya d akessar, imi yettwakteb, Ad amṛeɣ i lmalayek fell-ak iwakken a k-qerɛent, a k-qerɛent ɣef, a k-refdent Belli ur k-ileḥḥeq ara wedɣaɣ deg uḍar-ik. Ɛisa iǧaweb-it, Yettwakteb, Ur tettjerribeḍ ara s yid-ik Sidi Ṛebbi, imi ikemmel lḥila-s irekkul yebli-s, ittaxer-as, ittaxer fell-as deg yiwet lmudda. Amin.
Win illuẓen yulwa. Sidna Ɛisa yuẓam rebɛin wussan d rebɛin buḍan deg lxali. Kunwi s wat tmurt, ad tfehmem acḥal i iɛateb, ulama tuẓamem kunwi ala tlatin wussan deg ssmay, mebla ma iderrnam Remḍan deg yiḍ, akken ixdem Sidna Ɛisa. Ɣef ayagi illuẓ, yeɛya. Deg lweqt-agi i iḥemmel Cciṭan ad ijreb bunadem, lweqt mi yulwa deg leɛḍam-is. Iblis yenna-yas, Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, amer i wedɣaɣ-agi ad yuɣal d taxbizt.
Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, Cciṭan s tiḥila-s yebɣa dima ad yessekcem ccek deg ulawen n lɛibad belli Sidna Ɛisa mačči d amecgaɛ Rebbi i d-yusan ad yessenger ccer. Tikelt-agi, yewwet ɣer uẓar, yenna-as i Sidna Ɛisa s yiman-is, Ma telliḍ-t d Mmi-s n Rebbi, yeɛni ḥeqqeq i yiman-ik, xdem kra n lɛaǧeb. Amek i t-iǧaweb Sidna Ɛisa? Ɛni s zzeɛf? Neɣ s lɛayaḍ, xaṭi, yenna-yas bunadem ur yettqewwit ara s weɣrum kan, lameɛna s mkul wawal i d-itteffɣen seg uqemmuc n Rebbi. Win yettḥebbiren ɣef awal Rebbi, awal-nni ittuɣal fell-as d aɣrum i t-isseǧehden, ittuɣal fell-as d ṣṣlaḥ, s wayes yezmer ad iɣleb Cciṭan. Daymi yaɣ-d iqqar Ṛebbi, Ddem tiskin, neɣ ajenwi n ṛṛuḥ yellan d awal Ṛebbi, alaxaṭer awal Ṛebbi d lḥi, diɣen izmer, iqḍeɛ akteṛ iskin yesɛan sin imawen, ikeččem alma d afeṛṛeq n teṛwiḥ d ṛṛuḥ, ittmeyyiz ixemmimen d ṛṛay n wul. Ɣef wayagi ay neceggeɛ tigtabin n wawal Ṛebbi i wid i aɣ-yeketben, alaxaṭer nebɣa ad tent-ɣrem,

d asawen yemmela-yas i rkul ddulat n ddunit deg yiwet n teswiɛt, yenna-yas, Ad ak-fkeɣ lḥekma ɣef ddulat-agi i rkul, d lɛaḍima-nsent, imi i yi-d-tettunefk, ad tt-fkeɣ i win i yi-bɣi, ma tt-teǧǧdeḍ zdat-i, ad tiliḍ, ad tili i inek i rkul. Cciṭan ittusma d lmir n ddunit-agi. Nekkni izdaɣen deg ddula-s, nesseḥu s tazmert-is akteṛ bu akteṛ, s lḥaṣul wid yebɣan ad ddun deg ubrid n Ṛebbi. Cciṭan, mi ijerreb Sidna Ɛisa, issuter-as ad issejjed zdat-s. Ittu belli ila Ṛebbi nnig-s, win ilan lxelq n ddunit. Ɛni Sidna Ɛisa yuɣ-as awal? Xaṭi. Tikkelt nniḍen, yeddem ajenwi-nni n wawal n Ṛebbi, Inna-yas. Ad t-tseǧǧdeḍ s Sidi Ṛebbi-inek, ad t-tɛabdeḍ netta weḥd-s. A leḥbab, lukan ara ɛabden medden Ala Ṛebbi weḥd-s, ur seɛɛun ara lehmum ay sɛan tura deg ddunit. Lameɛna, imezdaɣ n lqaɛa ttaǧǧan-as i Cciṭan ad isekcem temmeɛ, tismin, zzhu d aṣekkeṛ deg wulawen-nsen, ɛabden mačči Ṛebbi, lameɛna Cciṭan, lmir n lqurn-agi.

ɣef ṣṣur lǧameɛ, yenna-yas, Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, serreḥ iman-ik sya d akessar, imi yettwakteb, Ad amṛeɣ i lmalayek fell-ak i wakken a k-qerɛent, a k-qerɛent ɣef a k-refdent, belli ur k-ileḥḥeq ara udɣaɣ deg uḍar-ik.
I iḥeṛṛ Cciṭan, yenna-yas tikkelt-nniḍen i Sidna Ɛisa, Ma telliḍ d Mmi-s Ṛebbi, Ur tesɛaɣ d acu ara tugadeḍ. Ma tugiḍ ad tḍegreḍ iman-ik swadda, mačči d mmi-s Rebbi i telliḍ, yerna iban tesɛaḍ lxuf deg ul-ik. Amek i t-iɣleb Sidna Ɛisa? Iddem tikkelt nniḍen ajenwi-nni deg wawal Rebbi. Ɛisa iǧaweb-it, Yettwakteb, Ur tettjerribeḍ ara s yid-ik Sidi Rebbi, imi ikemmel lḥila-s irekkul yebli-s, ittaxer-as Yeṭṭaxer fell-as deg yiwet lmudda.
Ɛni ur d-iban ara s imeslayen-agi a leḥbab acḥal i yugad Cciṭan awal Ṛebbi? Daymi i d-yenna Sidna Dawed deg Zzabur, D ass-a di bunadem ur netbeɛ ara aḍebber n yimcumen, ur nettɣimi ara d terbaɛt n yimkelxen, lameɛna ittaf lefṛaḥ-is di lqanun n Ssid Ṛebbi. Ittḥebbir am iḍ am ass ɣef lqanun-is, ittili am ṭṭejra izan zdat waman ittazalen, i d-ittaken lfakya-s di lweqt-is, ifrawen-is ur ttisliwen ara, kker ara ixdem deg-s rrbeḥ. Deg ddunit-agi, issefk-as i mkul yiwen ad ixtir gar sin iberdan, ad iɛebbed Ṛebbi, ad itbeɛ awal-is, neɣ ad iɛebbed Cciṭan, ad itbeɛ zzhu. Akken yettwikteb, s lfakya-nsen ara tɛeqlem arraw n Ṛebbi n tidet, ɣef wid yellan d arraw n Ṛebbi s uqemmuc kan. Ad tɛeqlem arraw n Ṛebbi n tidet s tazmert-nni ay sɛan, ad tebɛen lḥeqq, ad ɣelben Cciṭan, axaṭer yezdeɣ deg wulawen-nsen Ṛṛuḥ Lqudus. Ay aytma,
Ṛṛuḥ n Ṛebbi ur yezmir ara ad izdeɣ deg-wen ma mazal ur tekkisem cceṛ deg wul-nwen, ur tekkisem ddnub-nwen Ad d-tinim, Amek ara nekkes ddnub-nneɣ? Sidna Ɛisa iqqar-awen, Refdet s wallen-nwen ɣer Bit Lmeqdess, anda sebbleɣ tarwiḥt-iw fell-awen, i wakken ass-a ma tqebleḍ-iyi seg wul-iw, seg wul-nwen ddnub-nwen ur t-meḥḥuɣ,

Ma tebɣam tektabt i ḥekkun s imeslayen n wawal n Ṛebbi ankra ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ d tazmert-is mi yella deg ddunit, ktbet-aɣ i ladres-agi, Nubal Axbar El Xir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nubal Axbar El Xir, Tabwaṭ n Tibratin meyya u waḥed u ṛebɛin, Monte Carlo, Monaco. Ḥessiset ɣef lweqt-agi kul durt inuba-agi i ken-yettawḍen ɣef onde moyenne 205 mètres Radio Monte Carlo. Ass wis xemsa n ccher i d-iteddun ad tebdu nnuba nniḍen ittusemman aman ideren i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa ibɣan ad ḥefḍen amek ara t-tebɛen. Nnuba-agi ad tebdu ass n ssebt amezwaru n yennayer. Ad awen-xebbreɣ ɣef ssaɛa ddurt i d-iteddun.